Nowuess um Haff, De Prënz Charel krut e klenge Bridderchen. Mir schalten elo gläich bei d'Maternité. E Fest fir all Fussballfan, De Cristiano Ronaldo a seng Ekipp waren zu Lëtzebuerg. Là on espère avoir une photo quand il va sortir avant d'aller au match. An den Télévie steet virun der Dier. An deem Kader gouf et elo och déi gréisst Brioche aus dem Land. 120 Meter war déi laang. Dat a villes méi hu mer haut fir Iech um Programm um 27 Mäerz 2023. An domat schéine gudden Owend am Magasinn. Haut de Moien um 4 Minutten op 10 war et souwäit, den zweete Bouf vum Ierfgroussherzog Guillaume an der Ierfgroussherzogin Stéphanie koum op d'Welt. Dee klenge Prënz dréit den Numm François Henri Louis Marie Guillaume an zu sengen Éiere gouf et dann och, sou wéi Traditioun et wëll, den Owend elo géint 6 Auer um Fetschenhaff 21 Kanounesches.

Dräi an en hallwe Kilo ass e schwéier an 53 Zentimeter grouss, de Prënz François. Jo, domat huet de Prënz Charel also elo e klenge Bridderchen. Ma wéi eng Roll wäert de klenge François an den nächste Joren anhuelen a vu wou kënnt säin Numm? De Loïc Juchem, dee steet elo fir eis virun der Maternité Grande-Duchesse Charlotte an der Stad. Gudden Owend Loïc, jo an du hues e Mann bei der, dee weess d'Äntwerten op all déi Froen.
Gudden Owend, Wio. Jo, dat ass de Pierre Dillebuerg. Bei dee komme mer ganz geschwënn virop. Jo, et ass elo méi wéi zéng Joer hier, datt den Ierfgroussherzog Guillaume eis deemools nach d'Comtesse Stéphanie de Lannoy presentéiert huet. Dunn gouf am Oktober 2012 sech bestuet, dat mat där ganz grousser Hochzäit, wou d'ganz Land suivéiert huet. An den zéngte Mee 2020 ass dunn de Klenge Prënz Charel op d'Welt komm. Mir erënneren eis do un déi Biller am Summer, wou en op der Schueberfouer zum Beispill war. An 2012, also kuerz nodeem den Ierfgroussherzog Guillaume och d'Stéphanie presentéiert hat, hate mir si och am RTL-Interview. An deemools hate mer schonn iwwer de Wonsch vu Kanner mat hinne geschwat.
Och wann ech den eelste war, dass een och mat ville Geschwëster, mat ville Geschwëster opwuessen ass einfach eng ganz schéin Experienz an ech mengen mir wëllen och an déi Richtung goen. Wivill Kanner mer elo an der Zukunft wäerten hunn, dat kënne mer nach net wëssen. Tëscht 5 an 8. Ah, wie weess. Vite.
Jo dat doten also Biller, et sin keng 8 aktuell, zwee sin et der lo, den François deen ass do domat. Gudden Owend Här Dillebuerg. Gudden Owend. Als Adelsexpert freet een sech natierlech bestëmmt elo fir déi ganz Famill, ne? Jo natierlech, ech mengen all Gebuert ass e Evenement an all Famill an all Elterepuer wat eng nei Gebuert matmécht Erlieft ee Moment, deen et a sengem Liewen ni méi vergësst. Wat ass dann elo de Rôle vum zukünftegen, jo, den zweete Mann an der Rei, kann ee souzesoe soen? Et gëtt der iwwerall, déi an der éischter Rei stinn. Dat ass de klenge Charel. Mir waren esou frou, wéi deen op d'Welt koum. Mee mir waren awer elo grad esou frou, wéi Nowuess koum, een zweeten, de François. An et soll een eidg soen, jamais deux sans trois, wie weess. Ech wënschen him op alle Fall Dat neit Kand, wat, op dat se sech immens gefreet hunn, andeem se den Numm François ginn hunn. Dir hat mech gefrot, firwat da François? Ma François ass jo awer een ale Lëtzebuerger Numm och, François, Franz, Fränz. En ass historesch begrënnt, gouf x Keeseren a Kinniken, déi François geheescht hunn. Eise Poopst heescht François. An ech fannen, et ass ee flotten Numm. Ech hunn héieren, et wär een, deen hinne besonnesch gutt gefält. An. Ech hunn dat léiwer wéi déi komplizéiert Nimm, déi haut ganz vill jonk Kompeleken hire Kanner ginn a wou ech guer kee Verständnis dofir hunn. Also Beyoncé an, ech hu lo eppes gelies, Uterin oder geschwënn nennen se de Bouf och nach Sisi an. Dat ass ganz schrecklech. Also Dir hutt léiwer dat Klassescht. Jo, vill léiwer. Komm, ech beloossen et do derbäi.
Gutt, dann, jo, wéi kann een sech dat dann esou virstellen? Also a Groussbritannien, do seet de Prënz Harry, e wier säi ganzt Liewe laang d'Reserv Gewiescht, huet dunn e Buch och doriwwer geschriwwen. Ass dat dann elo och elo hei esou? Muss ee sech do einfach bewosst sinn, datt een jo den Zweeten an der Rei ass? Jo, mee dat hänkt ganz vun engem, vun senger eegener Persoun, Persoun of, wéi een dat empfënnt a wéi een dat erlieft. Et gëtt der vill, déi an der zweeter Rei stinn an déi ganz grouss erauskomm sinn. Also, ech mengen, dat, wat de Prënz Harry gemaach huet, ech hu scho mol do Interviewen driwwer ginn, ech a senger Plaz hätt dat net gemaach. An et ass och een eenzelne Fall, géif ech soen, an där doer Mediestärkt. Mä et ass besser, et bleift een e bësse méi diskret am Hannergronn. An dat wäert och deen neie François, eise klenge François maachen. Op monarchie.lu kann een der Famill iwwerdeems och felicitéieren. Et kann een och en Don maachen. SOS Village d'Enfants Lëtzebuerg gëtt ënnerstëtzt. Dat heescht, elo net de massiv Kaddoen un den Haff da schécken. Ah ben, dat verstinn ech awer och ganz gutt, well iwwerleet Iech emol, et si bestëmmt nach ganz vill vun dem, wat de Charel kritt huet, wat méi wéi een Zëmmerche fëllt a woumat deen hei en Onnar ganz gutt sech ameséiere kann an hirer Situatioun, wou se iwwerlaf gingen mat Cadeaue, fannen ech dat eng wonnerbar Idee, fir am Fong gol eppes fir déi Kanner ze maachen, déi et net esou gutt hu wéi hir an a vill vun eisen aneren. Hat Dir och an den Deeg virdrun no enker Kontakt mat der Grande-Duchesse? Huet se Iech iergendeppes gesot? Huet se sech gefreet, Also ech soen lech, wann ech Kontakt mat der Grande-Duchesse hunn, da géing ech iech elo näischt verroden, mee ech weess awer, dat kann ech iech soen, datt se sech immens gefreet huet an datt se och gesot huet, datt den Numm François, deen hunn déi jonk Koppel, d'Eltere gewielt, well et eben een Numm ass, deen hinne gutt gefält. Den Pierre Dillenburg also deen mer heieren hun. Merci iech dofir. D'ganz Famill ass frou, d'Land freet sech mat a wann een dann wëll sech an den Gléckwonschregëster androen da kann een dat maachen vun 9 bis 12 Auer oder vun 2 bis 5 Auer vu muer un bis en Donneschden dat an der Police Loge vum Palais. An domat gi mer zeréck vun der Maternité zeréck op den Kierchbierg. Villmools Merci Loïc. Jo et war also haut nees esouwäit, den Haff Conte Nowues annoncéieren, eppes wat ëmmer nees e ganz spannenden a speziellen Ament ass, och fir dës Dynastie. Mir geheien dofir elo mol e Bléck zréck, wéi dëst ugekënnegt gouf bei deene leschte Generatiounen. Haut war et ënnert anerem eng Story op Instagram, deemools war dat nach e bësselchen anescht. Den zéngte Mee 2020, also matten an der Pandemie, koumen déi erfreelech Nouvellë vum Haff, An der Maternité vum CHL koum de klenge Prënz Charel op d'Welt. Dräi Deeg méi spéit hat hien, dee spéider eemol och Groussherzog vum Grand-Duché gëtt, säin éischten ëffentlechen Optrëtt. Och beim Ënnerschreiwe vum Acte de Naissance konnten eis Kamerae mat dobäi sinn. E grousse Petzi krut de frësch gebakene Papp, den Ierfgroussherzog Guillaume, bei där Geleeënheet fir säin éischte Fils geschenkt. Bei senger eegener Gebuert op engem 11 den November 1981 war dat nach e bësselchen anescht. Deemools goufen eng Partie Fotoe vun him an de glécklechen Eltere publizéiert. Mamm a Kand si bei beschter Gesondheet. Fir Komplikatiounen ze verhënneren, war eng Césarienne néideg gewiescht. Den Ierfgroussherzog Henri, stolze Papp, war bei der Gebuert dobäi gewiescht. De klenge Prënz gëtt op den Numm Guillaume Jean Joseph Marie gedeeft. Vum Grand-Duc Henri, deen op engem 16 Abrëll 1955 um Schlass vu Betzder op d'Welt koum, Also ee Joer och no senger Schwëster, der Prinzessin Marie-Astrid, goufen et eréischt méi spéit beweegt Biller. Et war nach eng aner Zäit. Ma d'Freed fir seng Elteren, de Grand-Duc Jean an d'Grande-Duchesse Charlotte, war bestëmmt genee esou grouss deemools wéi haut bei der ierfgroussherzoglecher Koppel. Da si mer gespaant op déi éischt Biller vum klenge Prënz François. Mir maache lo mol eng kuerz Paus An dann geet et hei ënnert anerem musikalesch weider. Bis direkt.
Taff, de Botzprofi fir den Daach, fir d'Fassad a fir d'Terrass. Loosst Iech vun enger gratis Testfläch iwwerzeegen. Dobaussen alles propper. Taff zu Beefort an op taff.lu. Elu.
Eis Kannerkollektioun besteet ëmmer méi aus nohaltege Materialien. Wéi ëmmer zum kléngstméigleche Präis. Wat wëlls de méi? Seemann, sou einfach kann et sinn! Elo an eise Filialen an op seemann.com. Am Virfeld vum Tour des Flandres ginn an der Belsch e puer Hallefklassiker gefuer, déi fir Spannung suergen. Rtl ass fir Iech live bei deene spektakulärste Coursse mat dobäi a weist Iech, wie fréi an der Saison gutt a Form ass. E Mëttwoch gëtt à travers la Flandre gefuer. De Vëlosport, zesumme mat Miwwelzeel zu Housen a Miwwelösterreicher zu Maarnech.
Néng dausend Leit am Stadion a nach vill méi virun der Tëlee hu gëschter de Qualifikatiounsmatch Lëtzebuerg géint Portugal fir d'Europameeschterschaft suivéiert. Am Virfeld vun där Partie Hu mir d'Stëmmung bei de Fussballfans agefaangen, den auslännesche Besuch zu Lëtzebuerg begleet a mir krute souguer nach vum portugisesche President e Saz op Lëtzebuergesch an de Mikro. En Abléck vum Rosa Clemente a vum Lisa Jentsch.
Et war kal an et huet gereent. Trotz schlechtem Wieder hunn sech déi eng oder aner Supporter versammelt, fir hirem Idol ze begéinen an hunn deelweis och e wäite Wee op sech geholl. On vient de Strasbourg, on était déjà là en 2019, du coup on a calculé les kilomètres, ça fait à peu près 800 kilomètres pour voir Cristiano Ronaldo. Aus Frankfurt met den Auto hierher gekomm, zwei Stonnen Fahrt gehabt. Mir waarden op si, ech wëll Ronaldo gesinn. Um Sonndegowend huet d'Lëtzebuerger Futtballnationalekipp an der EM-Qualifikatioun géint Portugal gespillt. Déi gutt Stëmmung am Virfeld war net ze iwwerhéieren. D'Virfreed op de Match an d'Hoffnung, fir de Cristiano Ronaldo eng Kéier ze gesinn, war grouss. Nieft de Spiller war och de portugisesche Staatschef President bis op Lëtzebuerg gereest. An och dee schéngt seng Fanbase ze hunn. Esouguer e puer Wierder op Lëtzebuergesch huet hien elo geléiert. Moien un all Lëtzebuerger! Moien an all Lëtzebuerger!

Et quand on regarde ceux d'entre vous qui sont inscrites et inscrits, c'est très peu. An och eise Premierminister hat Grond genuch fir sech ze freeën. Ëmmerhin empfänkt een net all Dag e Staatschef an e Regierungschef aus engem Land. Et sinn e puer Ursaachen do. Déi éischt Ursaach ass e Fussballsmatch den Owend. Lëtzebuerg, Portugal, zwee, ass awer eng Frëndschaft, déi wierklech tëschent deenen zwee Länner eng ganz grouss Frëndschaft ass an och hei eng Ënnerstëtzung fir d'portugisesch Communautéit ze motivéieren, am Fong fir bei de Gemengewalen sech och anzeschreiwen. A mir wäerten déi Frëndschaft behalen. Also et wäert wäert 90 Minutte manner gutt goen tëschent eis, mee derno wäerte mer eis nees erëmfannen.
Fir déi 9.000 Spectateuren, déi nach en Ticket ergattert hunn, ass et owes an de Stade de Luxembourg gaangen. A wéi grouss déi portugisesch Communautéit ass, huet sech hei och nach eng Kéier gewisen. J'ai la double nationalité, donc en fait voilà, je suis aussi pour Luxembourg, je veux qu'il joue bien, mais mon cœur, je suis portugais. Portugal il va gagner largement. Le Portugal, je suis pour Ronaldo. Pour Portugal. Pour le Portugal!
Mat engem 6, 0 hu mer eis misse geschloe ginn. Ma wéi wäit eis Nationalekipp kënnt, dat gesi mer déi nächst Wochen a Méint. Na, dann drécke mer d'Daumen. Wéi schwätzt ee mat Jonken iwwer de Krich a wéi erkläert een hinnen, wéi Krich iwwerhaapt entsteet? Mat där Fro huet sech den Éisleker Tourist Office an den Naturpark Öewersauer am Kader vun hirem Projet Land of Memory auserneegesat. An dobäi hu se e Gesellschaftsspill ausgeschafft, eent, dat den Austausch zu deem leider aktuellen Thema vereinfache soll. Wat et genee domat op sech huet, dat weess d'Valerija Vivinius.
2016 huet den Éisleker Touristenoffice an den Naturpark Haute-Sûre de Projet Land of Memory gestart a wärend deenen nächste sechs Joer verschidden Initiative lancéiert, duerch déi d'Groussregioun soll valoriséiert ginn.

en cours que le se souvenir de ce qu'est la guerre c'est vraiment très important et il faut s'en souvenir pour vouloir l'éviter. Dofir hu se dunn verschidde Konzepter ausgeschafft. Niewent hirer Websäit hu si zum Beispill e Gesellschaftsspill gemaach mam Titel Before the War, also virum Krich. A genau dorëms geet et beim Spill och. All Spiller vertrëtt ee Land an huet baséierend dorop eng aner politesch Astellung, Ressourcen an ënnerschiddlech Ziler. Fir déi Ziler z'erreechen, muss een da mat anere Spiller,

Donc c'est de se rendre compte que un conflit ça ne vient pas de nulle part et que c'est vraiment une suite de, une chaîne de, de, de conséquences de différentes actions que prennent plusieurs acteurs. Before the War ass an 3 Sproochen ze kréien a ka gratis op hirem Site ugefrot ginn. Lo wou d'Spill prett ass, wier hiert Haaptzil natierlech et esou vill wéi méiglech ënner d'Leit ze bréngen, virun allem ënner Schüler an déi Jonk am Allgemengen. Dowéinst ginn den Ament esou Spillowenter organiséiert ewéi deen heien d'lescht Woch zu Eschweiler, wou Léierpersonal invitéiert war d'Spill auszeprobéieren. Ça peut permettre de voilà de revoir certaines certaines certains passages historiques soit pour vous avec vos amis ou avec vos élèves. Mat dobäi war och den Enseignant Christian Theis. Eis ganz Educatioun ass jo mat engem Zil ausgeriicht fir och Wäerter ze vermëttelen an ech menge Fridden an demokratesch Wäerter sinn do zentral. An dat kréie mer elo erëm all Dag iergendwéi an den Noriichten och gewisen, datt dat en Thema ass, wat ëmmer aktuell ass. An an dësem Fall dat probéieren iwwert e Spill ze vermëttelen, wou ee muss mateneen negociéieren a sech an eng Roll erandenken, mengen ech, kann och engem Schüler hëllefen, einfach eng Situatioun besser ze verstoen.

C'est vraiment pas un jeu où il y a des gagnants, des perdants, où tout est noir ou blanc, mais c'est vraiment on se rend compte que chacun a une influence et et c'est ça qui est qui est important en fait.
Eis Stëmmen, esou heescht d'RTL-Initiativ, bei där iwwer 8 Woche laang 8 verschidde Lidder verëffentlecht ginn. Lidder, déi sech ronderëm Themen dréien, déi d'Gesellschaft beweegt an och eng Roll wäerte spille bei de Walen. Dat drëtt Lidd an eiser Serie huet d'Musekerin Cé Karma zum Thema Klimawandel geschriwwen. Beim Tournage vum Musekclip ass d'Isabelle Henschen méi iwwert si an hir Musek gewuer ginn.
Den éischte Videoclip ass et net fir déi 21 järeg Musekerin.
Moien, ech sinn d'Sé Karma an Dir lauschtert Blumzestëbs iwwer Klimawandel. Take one an action!
Si schreift hir eege Lidder an huet och schonn op villen internationale Büne gespillt. Da gesinn ech wann ech stan zum Mount, dofir wëll ech net méi schlofe gon doheim. Ma op Lëtzebuergesch ze sangen ass eng Première. Et ass definitiv exzeptionell. Et war och eng Challenge, dat wëll ech u kee net verheemlechen, mee et war awer mega interessant eng Kéier mat enger anerer Sprooch ze schaffen an ze kucke wéi sech dat a Musek iwwersetzt. Waarden op en aneren Dag,
den Himmel ass blou. Feminismus, Kapitalismus, Queerrechter an och allgemeng Alldagsliewen sinn e puer vun den Themen, iwwer déi si séngt. Inspiréiert gëtt si dobäi och vu Kënschtler, déi mat hirer Musek en Zeeche setzen. Also ech sinn ganz vill mat Punkmusek grouss ginn, dat heescht dat war schonn Ufanks a menger Kandheet war dat mengen ech sou mäin éischte Beréierungspunkt mat politescher Musek an dann ganz klassesch wéi ech ganz jonk war a mengen Teen Jore war ech ganz grousse Pink Fan. Méi generell mengen ech dass vill Kënschtler déi mech haut inspiréieren zwar politesch sinn awer net onbedéngt an hiren Texter an Jo, voilà, wat inspiréiert mech dann trotzdeem, wann een a senger kënschtler Identitéit sech zu Themen äussere kann? Beim Schreiwe vun dësem Lidd huet si un d'Jugend vun haut geduecht an un déi riicht si sech och. Dass se sech e bësse staark maachen an op d'Strooss ginn a jäizen fir déi Saachen, wou Bei der Politik net ukommen. 2018 stung si fir d'éischt op der Bühn an si huet och eng genee Virstellung, op wéi enge Bühnen si nach gäre giff stoen. En Zil, wat ganz nei fir mech ass am Fong, ass Latäinamerika, well ech fannen, dass oft an der, oder op d'mannst och esou a menger Karriär, war ëmmer de Fokus op.

All d'Musekvideoen an d'Interviewe ronderëm d'Initiativ Eis Stëmmen fannt Dir op rtlplay.lu. An engem knappe Mount ass de groussen Télévie-Dag. Ma net nëmmen um 22 Abrëll, och elo scho lafen eng sëllegen Aktioune fir Donen ze sammelen, déi der Kriibsfuerschung ze gutt kommen. An engem groussen Akafszenter haten elo d'Geschäftsleit vun Déifferdeng sech déi grouss Galerie zu Notze gemaach an do eng Semaine du Don organiséiert. An do gouf et dann och déi gréisst Brioche aus Lëtzebuerg ze gesinn, 120 Meter war déi laang. Gemaach gouf se vun de Bäckere vum Auchan leschte Samschdeg. Dat soll et esou nach ni gi sinn. Jo, e gutt Stéck Rekordbrioche fir de gudden Zweck, déi schmaacht bestëmmt dann nach besser. An domat si mir um Enn vun eiser Emissioun vun haut. Muer weise mer Iech, wou een neierdéngs zu Beetebuerg iwwernuechte kënn, dat nämlech an der Entrée vum Parc Merveilleux. E sougenannte Gîte, an dee kann een dann och erop an den Tuerm klammen, dee mat der Hex uewendrop, där kënnt Dir Iech bestëmmt nach erënneren. Méi dozou muer. Hei iwwerhëlt elo d'Maria Zenners mam Journal.

Dir sidd Proprietär vun enger eidler Wunneng? Mat der Gestion locative sociale profitéiert Dir vun engem garantéierte Loyer a steierlechen Avantagen. A mir këmmeren eis ëm alles, fir Leit ze hëllefen, déi Schwieregkeeten hunn, eng Wunneng mat engem bezuelbare Loyer ze fannen.
Merci de Proprietären, déi solidaresch sinn. Denkt och Dir un d'Gestion locative sociale.

An eiser Serie iwwer d'Lëtzebuerger Handwierk besiche mir Betriber, déi sech besonnesch an dëse schwéieren Zäiten duerch hir Resilienz ervirdroen, duerch Innovatioun, duerch Digitalisatioun oder einfach mat gudden Iddien. Handmade zu Lëtzebuerg, muer den Owend kuerz virum Journal. Handmade zu Lëtzebuerg, zesumme mat der Chambre des Métiers an de Makers of Luxembourg.